na ndathire ta mũndũ waikio na kĩano na njuge mabanu bakwa eh, no mandĩkaga no nyonaga mũkĩnyandĩkĩra kũrĩa inbox kũnjũria kaĩ ndathire kũ niĩ ũyũ eh, njũkĩte na kĩondo kĩembemba-inĩ mũtikĩrĩ wega Eh, nĩ njũĩ mwene nyaga no amũmenyereire ona niĩ mwene nyaga no amenyereire na o ta ũrĩa ndĩkiugaga nĩ tugaga atĩrĩrĩ eh, o mũthenya nĩ thayũ Eh, njuge gũkũ o ta ũrĩa mũĩ nĩ kwamba rũthĩ rwa gĩkũyũ twaragia rũthiomi rwa gĩkũyũ na rĩu nĩ tũrĩaragia eh, ũgĩkũyũ tondũ rũthiomi rwa mũgĩkũyũ rũkoragwo rũkuete maũndũ ma ũgĩkũyũ kana rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩruo tũhũthagĩra gũgĩtarĩria kana gũthoma maũndũ marĩa megiĩ mũgĩkũyũ nĩgetha o ta ũrĩa ndĩmwĩraga kũmenya gĩkũyũ rĩ nĩ kwĩmenya na njuge atĩrĩrĩ eh, rũthiomi rwa mũgĩkũyũ eh, nĩruo rũtũmaga ũtarĩke na gĩkũyũ eh, tondũ nĩ rũkuĩte ũgĩkũyũ nĩgetha ũkamenya atĩ wĩ mũgĩkũyũ nĩgetha watarwo na rũthiomi rwa gĩkũyũ rĩ ũgakorwo wĩ mũgĩ kũrĩ ũyũ ũgakorwo wĩ mũgĩkũyũ tondũ mũgĩkũyũ no mũgĩkũyũ rĩ nĩ mũgĩ kũrĩ ũyũ

tiga kũrung'a tu cia ũgĩkũyũ kana hamwe na kũrung'a tu cia rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ ngwenda ndĩndĩrie hau kana nĩ ngwenda eh, kwandandũra kana ũrĩa tugaga gũtambũrũkia njuge tũ- tũkĩaria rũthiomi rwa gĩkũyũ ta ũrĩa twaragia nĩ tũrĩcokaga tũkaria ũgĩkũyũ na ũgĩkũyũ rĩ nĩ ta kuga atĩa nĩ ta kuga atĩrĩrĩ e, mũgĩkũyũ kana ona mũ kabira ũrĩa ũngĩ ta mũnjaruo kana ona mũmathai nĩ aragia ũmathai he kĩrĩa gĩtũmaga atuĩke mũnjaruo rĩu ona ithuĩ rũthiomi rwitũ rĩ nĩguo tũrũhũthĩraga haha tũkamenya cama wa rũthiomi rwitũ o ta ũrĩa twĩkaga no igũrũ wa ũguo rĩ nĩ tũrĩcokaga tũkahũthĩra rũthiomi rũu rwitũ kwaria maũndũ ma mũgĩkũyũ nĩgetha tũkorwo tũrĩ ogĩ, tũkorwo tũrĩ mũgĩ, ũtuĩke mũndũ mũgĩ. Wakorwo wĩ mũgĩ ũgakorwo wĩ mũgĩkũyũ, ũgakorwo wĩ mũgĩ gũkĩra ũyũ. Ke, na ndũkoĩ, nĩkĩo ndoiga atĩrĩrĩ, gĩkũyũ gĩ cama wa, rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ rũrĩ cama waruo. na tũrauga ũguo nĩkĩ tondũ wa rĩrĩ we ona ndũrĩ weciria rĩtwa mũgĩkũyũ rĩ rĩoimire kũ no rĩu rĩ nĩ ndamba ndagũtarĩria o ũguo ngĩhĩtũka ndihutĩtie ndiandandũrĩte nditambũrũkĩtie ndamba ndakwĩra atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ etagwo mũgĩ kũyũ tondũ nĩ mũgĩ kũrĩ ũyũ hau nĩ ũroĩ hau ndũroĩ gĩkũyũ nĩ kĩrĩ cama wakĩo na rĩu mũndũ no oke akwĩre atĩrĩrĩ ke kahiũ na nĩ kahiũ karigwo atĩrĩrĩ ũkĩne kahiũ rĩ githĩ ona niĩ ndirona nĩ kahiũ no tondũ ndũĩ gĩkũyũ rĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ ũrakĩnjĩra ke kahiũ na nĩ kahiũ rĩ kaĩ niĩ itarona nĩ kahiũ rane koguo nĩ kahiũ aca gĩkũyũ nĩ kĩhithe mũndũ ũcio arakwĩra ke kahiũ na ũmenye kahiũ gaka no gagũcine koguo ke kahiũ na nĩ kahiũ ũrona harĩa ndĩrathiĩ eh, wanjia kuona eh? wanjie kuona cama wa gĩkũyũ rĩu maũndũ maingĩ megiĩ mũgĩkũyũ nĩ mahithagwo rũthiomi-inĩ kwa mũhiano ta rĩu rĩu wa mũndũ akĩrwo atĩrĩrĩ eh, nĩ atiga gũtuĩka kahĩ nĩ atuĩka mwanake no rĩu ithuĩ tũĩ atĩrĩrĩ nĩ mwanake tondũ nĩ ararurire aca onakorwo no akĩrurĩte mwanake

araneo twĩ hamwe ũraigua agĩũka atĩa nginya hau tũkinyanĩtie Eh? nĩwanjia kuona rĩu na ritho rĩngĩ rĩa gatatũ ĩ, nĩwanjia kuona gĩkũyũ to gĩkũyũ tu njuge atĩrĩrĩ eh, ũmũthĩ tũtikwaria mũno ndoka kuga atĩrĩrĩ ndacoka na arĩa maranjethaga na arĩa maranjagĩte eh, niĩ ũyũ na rĩu tabarĩre ĩno ĩgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe gũthiĩ ũrĩa mugaga mburugutu tũgũkorwo tũgĩthiĩ nyau nyau eh, mĩtambo-inĩ o kũrĩa tũcemanagia kwa facebook eh, na youtube ona instagram ndĩrĩ okuo na ndirĩ ndĩka- ndĩraingĩra nyamũ ĩno ĩngĩ mũrarehirerete tiki tiki tiki tiktok tiktok no tondũ tũkĩrĩ mũgĩkũyũ ithuĩ no nginya tũbatithie tũkamĩta tiktok ona kũu wathiĩ tiktok no ũkũngora